היינט האבן מיר אנגעפאנגען א נייע מסכתא, ס'גייט מיר אין לעבן, בחורים אינגעלייט, יונגלעך, הייבטס אן דעם דף גמרא יעדן טאג, אנישט איז נישט דא קיין היכל הקודש, אנישט איז גארנישט קיין שייכות מיטן רעבן, מ'האט אנגעפאנגען א מסכתא הוריות, פארשטיי נישט קיין הוריות, א שווערע מסכתא, א פרעמדע מסכתא, זאג די ווערטער! זאג די ווערטער הורי בית דין. היינט איז דאך דא נייע גמרות, ס'איז דאך דא, ס'איז דאך דא, גיב מיר א גמרא מיט פינטעלעך, כ'דארף שוין גארנישט קענען, פינטעלעך. איך לערן צופרי דא פאר א שיעור. אלע אינגעלייט אלע בחורים, ווען איך וואלט ווען געהאט א ראש ישיבה זאל מיך פארנעמען צופרי אזוי שיין א דף אן קיין פארהערן און אן קיין וואלט איך אזוי געלאפן ווייל איך אלס בחור האב איך געוואלט ענדיגן שס איך האב געהאט אזא רצון פאר שס איך האב דערווייזן אינדערהיים ביי מיר איך האב יעדע מסכתא געקויפט און פרובירט אנצוהייבן לערנען אבער איך האב נישט געהאט קיין מגיד שיעור און איך האב נישט געוואוסט פון דרך הלימוד בין איך געגאנגען צו תורה טעיפס. דעמאלטס איז געווען תורה טעיפס אויף פופציג סטריט און עיטין עוועניו, כ'האב אנגענומען צוויי, געשפארט צוויי דאלער אריינגעבן פאר צוויי טעיפס, אויב האסט צוריק געגעבן האסט צוריק באקומען די דאלער, און כ'האב זיך געקויפט א קליינעם טעיפ רעקארדער מיט העדפאונס און איך בין געזיצן און איך גיי אנהייבן ברכות, כ'דערווייז מיין גמרא, אבער אפילו מיט א טעיפ, מיינסט איך האב פארשטאנען? און מיט בית, די אלע שירים פון ווען מען קען ליינען קריאת שמע, פון די ארעמאנעסט, פון די ארעמאנעסט שבת, שוין, האסט פארמאכט, גיי אנהייבן מסכת שבת, מסכת שבת האב איך אפגעלאזט ביי די משנה, איך האב נישט פארשטאנען די משנה, די אלע פיר, די אלע וועגן פון דעם ארעמאן, די אלע וועגן פון דעם בעל באס פון אינדרויסן, שוין, עירוב נאכאפגערעדט, גיי נעם מגילה, ס'מיר יא אביסל געגאנגען, גיי נעם דאס. און איך זאל וויסן פון דרך הלימוד? איך געב א שיעור צו פרי פרענק, אבער ווער ס'קען נישט קומען צום שיעור, און אפילו ווער ס'קומט צום שיעור פארשטייט נישט וואס מ'לערנט פאר, זאגט די גמרא, הורי בית דין לעבור על אחת מכל מצוות ואמירות בתורה, ס'איז דא קאמאנדס היינט, מ'ווייסט שוין ווי צו סטאפן, והלך היחיד ועשו שוגג על פיהם, קאמע. דאס וועט דיך ברענגען צום אייבערשטן, דאס וועט דיך אויסוואשן פון דיין שמוץ, אינדרויסן טוסטו דיך אן מיט א בעקיטשע, אינדרויסן טוסטו דיך אן מיט א שיינעם סוט, דער אייבערשטער ווייסט אבער ווער דו ביסט, דו זוכסט א עצה ארויסצוגיין פון דיין פלאנטער, נעם די תורה, וואס ביסטו א אויבער חכם, נעם די תורה, זאג די גמרא, דאס איז זיין די ערשטע זאך יעדן טאג, שטייסט אויף צופרי, אן א דף גמרא נעבעך א מענטש נישט קיין מענטש.